F'dan is-seba' xhur li jenni qassis, ninnota li dak li jagħmlek qassis huwa l-ewwel qabel kollox in-nies li tiltaqa' magħhom. Jekk tinduna kemm eh, huma qegħdin ifittxu lil Ġesu u li jaraw lil Ġesu fik. Ħafna drabi jekk jinnotaw jekk li jgħidulek eh, kemm vera tħalli jekk l-ispirtu jitkellem permezz tiegħek U xi ħaġa li inti ma tinnutajiex, xi ħaġa li inti ma tarafix. Inti tgħid taf lilek innifsek tgħid imma jiena bniedem bħall-oħrajn, bniedem li mbati l-konsegwenzi ta' kulħadd. X'qed jaraw fija? U allura ma tistaqsi wkoll imma hekk minn fejn ġejn dan kollu. Tinduna li dan huwa ġej mill Qawwa tal-Ispirtu li aħna rċevejna hekk fl-Ordni Sagri. Is-Sagrament li wkoll wara kollox sab il-pedament tiegħu fil-Magħmudija tagħna, fil-Griżma li aħna ħadna. Ukoll hekk allura l-Ispirtu Santu li qiegħed fina jaħdem u wkoll dak kollu li aħna niltaqgħu miegħu kemm dak li nies juruna kif ukoll dak li aħna nħossu meta niltaqgħu man-nies. Dan L-Ispirtu s-Santu jurina verament kif għandna l-kliem li rridu ngħidu, il-mod ta' kif għandek tgħix. U fl-aħħar mill-aħħar dan qed jiġi mhux biss mill-ħsieb tagħna waħdu, imma wkoll mezz konkret tal-ħajja tan-nies l-oħra u wkoll anka tal-ħajja tagħna u dak li nkunu qegħdin nagħmlu flimkien mal-qassisin l-oħrajn u mal-lajċi wkoll. U dan kollu aħna nagħmluh dejjem imqawwijin ukoll mill-talb u mill-kelma ta' Alla, li żgur hija dik li tiggwidana, ddawwalna u li permezz tagħha l-Ispirtu jkun verament qed iwassal il-messaġġ tiegħu. Jiena miżżewweġ u jien flimkien mal-mara involuti fit-tmexxija tal-grupp ta' żgħażagħ u adolexxenti bejn il-ħdax u 13-il sena, bejn 13-il sena u 16-il sena. F'dal-grupp jattendu anke t-tfal tagħna, għandna tifla ta' 13 u tifel ta' 11-il sena. Bħal ħafna, bħal kulħadd, inħoss li Alla, permezz tal-Ispirtu s-Santu, tani ċertu doni u kariżmi. U waħda minn dawn il-kariżmi li nħoss li qed nipprattika u nħaddem hija dik tal-leadership. Eh, nipprattika billi fil-grupp kemm jista' jkun eh, nagħtu l-lat uman u dak nisrani lil dawn iż-żgħażagħ u l-adaxxenti u l-adolexxenti li jattendu. Nippruvaw irressquhom lejn il-ħajja ta' Ġesù, fil-ħajja tagħhom jipprattikaw il-ħajja nisranija u ntuhom empowerment li huma kapaċi jħadmu d-doni li Alla tuhom. Bħalma qalilna Ġesù fil-parabbola tat-talenti, it-talenti l-Ispirtu s-Santu ma jtihomniex biex inżommuhom għalina, imma biex naqsmuhom mal-oħrajn. U dan għandna nagħmluh fid-dinja, fis-soċjetà ta' madwarna, u wkoll fil-Knisja, fil-familja u kull fejn inti tattendi għaliex il-fidi Nisranija mhux għad-dar jew għall-knisja biss. Min-naħa l-oħra jiena nħoss li dan qed nagħmlu fil-grupp, fix-xogħol ta' amministrazzjoni u anke bħala missier nipprova kemm jista' jkun inħaddem dan din il-kariżma. Ovvjament dan dil-kariżma li jtik u tħaddimha trid is-sostenn tagħha u s-sostenn insibu billi b'mod regolari u ta' kuljum nitlob 'l Alla Biex permezz tal-Ispirtu tiegħu jsaħħaħ fija u jtini l-qawwa u l-kuraġġ li nkomplu għaddej bir-ritmu. Ħadd u xejn ma jsir faċli, però bl-għajnuna t'Alla x'Alla la għadtak id-don Alla kapaċi inti tagħmlu. U dan tista' tagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. Jiena nagħmel parti minn komunità ta' sorijiet kontemplattivi. X'in sa x'inhi di sorijiet kontemplattivi? Aħna l-ħajja tagħna hija waħda ta' talb. Jiġifieri l-Knisja lilna tgħidilna intom l-appostolat tagħkom, ix-xogħol tagħkom huwa t-talb. La huwa biex tieħdu ħsieb il-morda, la huwa biex tieħdu ħsieb ħsieb it-tfal. Intom il-qalb tal-Knisja. Issa l-qalb tippompja d-demm fil-ġisem. Mela l-ħajja tagħna li hija l-ħajja ta' talb, il-ħajja tat-talb tippompja l-ispirtu fl-apostolat ta' kulħadd, ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Knisja u mal-umanità. Aħna qegħdin hawn biex nitolbu mhux nitqatgħu mid-dinja mhux biex ninsew id-dinja imma biex inkunu nistgħu nkunu aktar tad-dinja. Aħna nafu x'qed jiġri barra, x'qed jiġri f'pajjiżna, intaċ ma' dak kollu li qed isir. Eh, Nifolowjaw ħafna anke l-Papa Franġisku, diskorsi li jagħmel. U aħna insegwuh u nibbekjaw ħafna bil-ħajja tat-talb tagħna. Il-ħajja tagħna tibda u tispiċċa bit-talb, Matul il-ġurnata x-xogħol tagħna nagħmlu xogħol normali bħalma jagħmel kulħadd, xogħol tad-dar, imma dejjem idur madwar it-talb. Jien dejjem ħassejt li fil-ħajja hemm ħafna tbatija u xi kultant qisu quddiem di tbatija ma tafx minn fejn tkun ħa tibda tagħti rasek. Però innaħseb parti mill-karizma tiegħi hija li nħobb naħdem man-nies, speċjalment man-nies li jkunu tibatu li nimxi din il-mexxija ta' tbatija magħhom u kemm jista' jkun innaqas mis-sofferenza. U dik kienet il-ħaġa li motivatni biex insir tabiba biex kemm jista' jkun inkun nista' naqdi lill proxmu fil-ħajja ta' kuljum. Nipprova, mhux dejjem possibbli, imma nipprova li meta nara l-pazjent ma narax biss il-marda imma nara l-persuna wara l-marda u kif din qed taffettwalu ħajtu kif ukoll il-ħajja tan-nies li huma qrib tiegħu. Xi jimmotivani biex nagħmel dan u xi jżomni biex nagħmel xogħli b'kompassjoni naħseb hija Naħseb il-fidi tiegħi għenitni matul iż-żmien. Meta kont iżgħar kont inħobb ħafna nagħmel il-volontarjat, inkluż pereżempju fl-Afrika, u dejjem kont ngħid il-ħajja hija iżbaħ kieku kienet sempliċi u bqajt naħdem l-Afrika, ma naħseb waħda mill- mill-quotes li dejjem żammejt qrib qalbi kienet waħda ta' Mother Teresa li tgħid Calcutta is here. Jiena twilidt f'Malta u l-Calcutta tiegħi hija Malta u hawn ħafna nies madwarna li ħafna minn drabi laqas nkunu aware li huma qed ibatu anke kif ikunu ġast ħdejna. U naħseb ehm, il-fatt li li din ta' minni aware tal-proxmu li qiegħed just next door li l-persuna taħdejja qed bati wkoll dejjem tgħini biex ehm, inkompli nimxi mal-persuna batuta. Ovvjament it-talb kemm jista' jkun għandi komunità tiegħi li tgħini nitlob ukoll ehm, biex dejjem nimxi fi triq tal-mulej ehm, biex jimlini dejjem hekk inħoss li jekk jiena vojta ma nistax nagħti, imma jekk nintela bil-mulej nista' ehm, nagħti minn dak li tani l-mulej lil ħaddieħor. Fil-ħajjem diversi vokazzjonijiet u karizmi differenti. Jiena minn ċkuniti dejjem ożżejt il-karizma tal-oti tal-għajnuna lil ħaddieħor. Dejjem nibtet fija dik ix-xewqa li nsir infermiera. U fil-ħajja tiegħi din wettaqta, tant li nagħti ħafna semi f'dan il-kamp ta' infermiera fil-ħajja tiegħi ta' soru Franġiskana tal-Qalb ta' Ġesu. Iktar il-qudiem fil-ħajja tiegħi skoprejt li l-Mulejjed qiegħed isejjaħ li biex ngħix din il-ħajja ta' soru b'mod aktar fil-qrib. tiegħu b'modi diversi li ngħixu l-ħajja tal-Vanġelu u aktar fil-profond. Illum naraf li nista' naqqat żewġ kariżmi flimkien, kemm dik ta' soru Franġiskana, bħajja sempliċi, bħajja aktar intima mal-mulej, imma fl-istess ħin li naqqat il-kariżma tal-għajnuna l-ħaddieħor fil-xogħol tiegħi ta' infermiera, floti tal-għajnuna lill-anzjani u l-morda li huma fil-kura tagħna. Żgur li din il-ħajja ma nistax ngħixha jekk ma nsaħħaħiex b'affarijiet bħal huma t-talb, il-qari tal-iskrittura, l-approfondiment fl-istudju tiegħi ta' infermiera. Imma fl-aħħar mill-aħħar, il-ħin tiegħi ma' Ġesù huwa importanti ħafna. Jien naħdem f'kumpanija tal-medja tal-Knisja u nemmen li għandi don għandi karizma tal-komunikazzjoni naf nisma u nifhem eżatt il-messaġġ x'inhu oriġinali anke jekk il-persuna li qed tipprova tgħidu mhijiex jinexxiela twassal il-messaġġ ċar u b'mezzi differenti jew bil-video jew bl-animazzjoni jew bit-tpinġija. Inwassal dal-messaġġ fuq il-mezzi tal-medja jew mezzi soċjali biex ikun jistgħu jifmuh u jisimgħuh ħafna iktar nies. Dan naħseb li huwa importanti għax ħafna nies ikollhom messaġġ tajjeb u ma jafux ixandruha. Di importanti wkoll għal messaġġ ta' Alla li nsibuha fil-Bibja biex jinexxina nċendruha b'mod interessanti u li tolqot ħafna nies. It-talb huwa importanti fil-ħajja tiegħi għax Dejjem nitlob li talenti jibqgħu jikbru biex nkun nista' nwassal iktar u iktar messaġġi b'modi differenti u anki li it-talbu importanti għax nitlob li il-messaġġ li qed nibgħat li qed nipprova nibgħat jibqa' dak il-messaġġ li qed jipprova jxandar il-persuna oriġinali.